Vawiina kan lo review tura hi Thermador maw gas stove three burner ania kei ni ho hian gas stove hi chi hrang hrang brand hrang hrang life long te Thermador te Khaitan tih te maw Sigri wala India brand ho vek aning chu te green safe tih te kan han supply ta hrang hrang kan supply an quality tha vek a an inang tlang vek inti ila. Tin, kan supply ho hi tough and glass vek a ni thin a ni. Tichuan, chung ho kan supply brand hrang hrangah hian a finishing inmawi hlai dan te leh a gas stove thuk te, a burner te leh a size te chi hrang hrangin duhthlan tur hrang hrang in anglo dan hrang hrang an nei ta a. Ih, chumiah chuanin keimahni ina kan supply tawt tha kan tih pawl leh finishing mawi kan tihah chuan tuna mi hei Thermador leh Greensafe hi number one-ah kan dah a. Tichuan number two-ah chuan Lifelong Hi kan dah number three ah hianin Sigriwala leh Khaitan kan tih kha kan dah bawk a ni. Heng ho hi an tha a, an inthlau hran tihna lo, one, two, three a kan han dah khanin an chhe ta emaw an inthlau tihna lo a tha vek si mahse a finishing leh nge mawi hnaihna atana duh han thlang ta ila tia kan han in eng nge tia kan han tih ang a point anga kan han pek a kan han thliar hranna mai mai chauh a ni ta a ni. Tichuanin hei hetlai hianin. Aaa enge kha a stand a hi a hran a vuah ngai a a video ah hianin hei tunah hian a hnuai ah chuan ka la vuah loh vang hian tian hei lei hriang hian a awm a chuvang chuanin e khai hei chu a va san loh hmel vei lo ti mai thei a ih chuvang chuan hei a stand ah hi ka vuah duh ta lo lawh lawt a vuah ngai loin kan hria a tichuan tuna kan rawn review tur bik a hi tharmador a ni a tharmador aw tharmador kan ti zawk dawn em ni kha kha a ni a tuna mi kan gas stove supply hi manual hi tlangpuiin kan supply thin a mahse tun tuma kan rawn neih hi hei Auto ignition ang chi kha a ni ta a ni maw? Hei hetia englo khan tikhanin auto ignition khan gas kan englo chuan automatic khanin a in burn ta a, a awmzia chuanin gas lighter ang chi kha a mamawh lo tihna a nih chu. Tichuan thenkhat chuanin kan han sawi fiah leng a, auto ignition hi a tha lo chu mi kha mi tih te tam takah chuan complain hi kan nei thin a, amaherawhchu hei pawh hi ih. in han sawi fiah ila e automatic ignition hi kalphung te te hi an nei ve a a that dan a brand a zir te pawn a tha lo te pawh awm ni maithei mahse an chhe hran lova an chhe hma chuang lova mipuiin a kan hman thiam loh vang hi ni mai ta hun lo rei hnuah chuanin kan enkawlh fine dan a zir leh englo zir khan hetlai enge hemi gas lighter te pawh maw a lighter ignite a ignite tu ti mai ila a spark siam tu khami englo a kha a lungah kha inti mai ila khami lai han tih fai te emaw tlai vel in touch vuh loh emaw hemi ahh a nawp an timi kha hemi a lai ta eng nge a eng lo ahh a herhna hi maw khang te pawh kha fuh loh loose te awm ve thin a khama kha chu hun raih hnu fe anga nia chu khatiang ah te pawh khanin han siam tha te maw han herh tai te maw enge mawni te kha a ngai ve thin ta a ni tin tuna kan sap lai hi keimahni bik ah chuan auto ignition leh manual pawh ni se engah pawh hi kan petlawm ta a. Two burner hi sang khat zaruk in kan pe a, three burner hi sang hnih in kan pe a tichuan in four burner hi tlem in a han to fal deuh hlek a mah se stock hi kan nei tam lutuk lo a two burner leh three burner hi kan sap lai ber hi ni a ni enge demand a san avang hian maw four burner hi sang thum zanga atanga sang leh in kar hian in ih kan offer a dan zir te leh a brand a zir te pawh khan a in thlau ve ta duh a ni. Tichuanin hemi ah hian in han lut leh taila thar motor bik ah chuan in hei taffin glass an ni a finishing pawh mawi a tha em em mai a tin hetah hian hei in hmuh theih chuan in customer care etc maw warranty te ISI approved thlap a ni bawk a chu chu a nih na a ni ta a tichuan hemi a plate in ti la heng te pawh i tha hi a kum chho a chuvang chuan enge mawni thil chhuan phul liam enge mawni ah pawh khan hemi a chhung a luang liam loin tlai hian a in khuap ta a veng tina bik ber chu maw khami bal tur a kha a veng a tlai hian tihfai awlsam deuh khan in a hruk fai leh maithei chu chu an thatna a ni ta a, tin i a thir quality pawh hi a tha khawp mai hei hi maw enge kha hei a tawk chi kan ti dawn a nge a a a a thir chha chang tha chi ang khan hmang a ni maw hetiang chi kha an hmang ngat bawk a tichuanin i kan han sawi leh duh ah chuan aw ti ignition kha in han sawi leh ta ila kan pekna price hi tlawm em em mai a gas lighter hran ngai loin a hman thei a tin hunro rei hnuah kan lo siam thiam ta lo emaw enge mawni fel lohna avanga a auto ignition na Hetlaia a enge a lai tar awm a kha auto ignition kan han tih khan in han sawi fiah leh ila a hran pahin hetia herh khan in a awk ignite tina lo hei a lai tar a kha chhawm nghal tihna kha ta mai ta kha mi kha a lo chhia emaw a lo fel lo emaw a lo chiang kiang lo anih a lo chiang kuang tawh lo anih pawhin maw gas lai tar pakhat lei a gas lai tar sawm nga nge nih ka hrelo kha mi kha lei a maw a hman leh nghal thei a a chhia a gas puma kha chhia tina lo a auto ignition a kha a tha tawh lo tihna kha ni ta mai ta nih chu awm zia berah chuan maw hei. tunah hian hei heta in tian hei on off tih khan maw kha kha a nihna kalphung mai a kha a ni ta chu chu an thatna a ni ta tichuanin ih kan gas man te pawh inang chu gas hrang hrang keimahni mimal ina kan hmanah pawh a ning chu leh kan supply ah te leh englo ah pawh hian tam tak hian thenkhat hianin a glass hi chu mi khami a ke duh nge tih a complain Thin hi ti mai ila an lei tawh ta a te aniang chu complain leh nge hetiang a glass chi hmang hlau hi thenkhatin awm leh nawk zawk eng engtiang in nge a keh thin tih hi ka lo hreh ngai miah lo mai a heng ho hi taffin glass an nih vang hianin hun rei tak a ta a hetiang kan lo hman ve tawh brand hrang hrang sun flame kan tih te eng emaw ni chi hrang hrang ih wonder safe te pawh kan hmang tawh chi hrang hrang kan hmang tawh khang ah khanin a glass ang ah hi chuan harsat mai kan la nei ngai lo hrim hrim a a chhan chu taffin glass vek an nih vang hian a hran pa. han tih keng emaw ni a tubo emaw thil eng emaw ni kan chhu a tih keh kan tum emaw kan sawp te ni lo chuanin a hran tak kehna chhan tur hi awm lo hrim hrim a kan dim lo vang nge nia branded lo lutuk te mai ila eng emaw ni deuh kan lei nge nia kan lei fu lo ve hrim hrim nge ka hre lo khatiang ngah han harsat na hi a awm ngai lo tur anga ngaih zawk a ni mahse ih mi tam tak chuanin chu mi khami a keh ta kan lei hmasak te tia an rawn sawi thin hi awm leh thin a mahse keimah nina kan guarantee kan eng lo ah chuanin Heng ho kan sap lai ho hi chu Taffin Glass ngat ang chi maw inti teh ang hei, Taffin Glass ang chi ngat a quality tha ber ber chauh a kan sap lai a, ih chuvang chuan hetiangah chuan harsatna awm lo a hran paih e khaw nge ni kan chhu keh hrim hrim teh ang ti a han inchhut keh te intum anih loh chu in ih chhiatna chhan tur awm lo tin eng emawni a shock pangai mai mai pawh ah maw hemi hianin proof tur a ngaih a ni bel han chhuan nghat na te emaw emaw ni ang pawh kha proof tur a ngaih a ni ta ni chu chu an dihna a ni a chhe mai mai lo tura ngaih an ni tina nih chu tichuanin umm ih a dang tawi teng kan han sawi belh leng a gas stove a hi kan supply a tlawm a tin brand hrang hranga zirte leh a supplier tu a zuar tu zirte pawhin a niang chu ih-- A price a inang lo ta. Eh mi India ina kan hriat lara chuan wonder safe hi a tha ber ani ta mahse chungah pawh chuan intiteng wonder safe te chuan han to u fal u chhuak ta lutuk ta ani thi barna ringawt pawh sangthum zanga sangthum atang chung lam vek anih ka ringa sangthum zanga sangli ta an kai chho ta ani a man hla reng em hetiang wonder safe te hi thenkhat chuan kan han tua i a man hla na tlem te kan han sawi anga khu lama kan lo hman tawh a four burner chi inpuiah hian kan hmang a a man hla na bik te chu hemi a gas burner thuka hi leh hemi a tray a hi hemi a branded first eng nge ih number one ang chi wonder chef anga inti ila a hi chuan an thir hman a heng ho hi eng nge hun rei hnuah hian an tui ek emaw hei a kang a a nawi a tui ek a ral ta emaw kua zau var ta te leh hetiang kang chhe ta tiang hi eng nge thenkhat ah hi chuan a awm duh hi maw khatiang ah khan wonder chef hi chuan thir a hi a that avang hian a chhe mai mai ve thei lo a hetiang a burner nawp a hi maw kha kha. a ni mai a, chumi tih loh ah chuan an glass quality a te, an hetiang handle a te, a gas thuk pipe engkim a leh an alh nghat zawng a te pawh an in ang ta vek ta, wonder safe bik a thatna chu chumi a burner leh hemi a tray tung a hi hemi te a hi an thir hman a kha a tha a hun rei hnu ah pawh khan in a chhe mai mai lo a tui ek thei lo tih kha a ni mai ta a ni, mahse chutah chuan in. heng tir nana wonder safe lo hemi hi thi burner hi sang hnin lo lei thei ta wonder safe ka sang thum zanga sang lin lo lei ta la a man hla reng em engkim a hna thawh a thawh a glass quality te a her na te a alh zawng a engkim inang si khan hemi a nawp leh hemi te in that hlai hun rei hnua in that hlai te avang chauh khan in i sang khat atanga sang khat zanga atanga sang hnih dawn a in to hlei khan in lei kha a man hla em tih khan i ta ni heng chu ni e hetiang Enge wonder safe tih lo hi chu mi tlangpuiin ka hria tiang ho hi maw? A hnuah hian an var a, an lo tui ek ve duh a, brass atanga siam a ni ta heng ho hi. Amaherawh chu heng ho hi chu man tlawm te tein kum hnih hnuah bak chuan kum hnih hnuah bak hetiang ho hi chu a chhe dawn chuang lo maw? Thla hnih thum lekah a chhia tihna a ni lo ta, kum engemaw zat kum khat, kum hnih chuang emaw dawn in hman hnuah chauh. a chhia emaw maw a lo var chhia emaw a lo tui ek emaw i tlem a lo bah leng emaw ni chauh dawn ta ni chu kum hnih hnuah khanin lo chhe ta pawh ni se maw heng ho hi chu in duh chuanin dawrah emaw maw khang pawh kha a lei thei a a quality hrang hrang pawn zawrh ka ring a khatiang khan in duh dan a zir khanin engzat man nge ka hrelo cheng za tanga za hnih za thum tih vel a ni maithei khatianga kha maw lei tur kha awm e chu. Kum hnih hnua zahnih zathum senga eng lo kha tha em em chu ai chuanin wonder sale chu lo eng lo mahse lo hlui tawh ting tang tho a, khatianga sang hnih sang thuma ineng lo ai kha chuanin a man hla ta em em e, chutiang tho chuan a tray te pawh maw khatiang zel kha a ni ta a ni. Tin, kan enkawl uluk dan a zir te pawh a ni hrim hrim kan tih fai peih a, a kha tawka heng te pawh kan eng nge brush faia kan sil fai peih phei chuanin tha rei tur a ngaih a ni ta a ni, kan sil fai lo a kan tih fai that lo emaw chuanin A lo chhe hma ve daih ni thei bawk a, khatiang zel khanin a brain tah pawh a inthat hlaih nalai keimahni experience atang chuan a ni ta a ni. Chu chu a ni a, khamiah khan mi malin a kan duh dan zir pawh khan nia wonder chef kher pawh kan ti thei, wonder chef lo pawh chu a va tha zawk ve, a va man la zawk ve vawi khat a sang hnih dawn han sen a, a burner leh hemi a tray mi eng lo a nge ringawt a extra han sen a, a that rei na tur ringawt a han sen kha a man hla chiah lo mai thei kan lo ti mai thei a. chutiang pawh chuan maw kan duh dan a zir ang tia hian kum hnih hnungah pawh eng ang pawh ni se ih wonder chef emaw wonder chef lo pawh an lo tui ek an lo dum ve hrim hrim an la thar lam reng chuang ta lo ta amah erawh chu a thir enge nem chhiah kha a awm ve mai mai lutuk lo tih kha a ni ta mai ta nih chu chu chu an in to hlaihna a ni ta a in to hlaihna ngaihtuah chuan hetiang maw India siam quality thla si, branded ho maw, hetah high end ang chi ni lo ti mai a, special edition type ni lo ang chi a kha mipui tan chuanin a tha em em a ni tih kha kan sawi tel duh a, chhiatna awm lo a ISI proof a ni a, tin glass gas ah chuan a pawimawh ah chuan a glass stop a glass quality a te leh hemi a nawpa leh. hemi a thuk pipe line a hi pawimawh ber heng te chu thlak theih heng pawi thlak theih maw heng a ṭei pawi tlawm tete ina thar in a lei thei hemi a glass leh a body leh a pipe line a hi a ṭhat a kan tifai ṭhat theih chuan in chu tluka ih ṭha rei chu awm lo kung engemaw zat pawh kan daih thei a ni tih kha kan han sawi tel duh a ni e.